לעצטע זומער איז געווען א ריזיגע חתונה, מסתבר די טייערסטע פלאץ וואס איז דא אין ארץ ישראל, עס קאסט משוגענע סכום געלט, מען איז אנגעקומען צו דארט, און גלייך ווי מען קומט אריין באמערקן אונז אז עפעס עפעס שטימט נישט, ס'איז נישט ס'איז נישט א חתונה פון מלכות. און מען קומט אן צו די פלאץ פון וועד הכיתה און מען זעט גלייך אז אלעס איז צוזאמען, מענער מיט פרויען, און פארשטייט זיך די סידי איז די זעלבע זאך, די טאנצן, וואס טוט מען, שוין גע'חתמ'עט אז מען דארף קומען, מען דארף קומען, מען דארף זינגען, שוין דא א ליסט פון ניגונים, ברוך הבא מיט ברוך הבא מיט ידען מיט בן שיח, אלעס שוין געבויעט, און די חתן שוין דא, מען כאפט שוין פיקטשערס, אלעס דארף קלאפן, שוין וואס טוט מען אין אזא מצב, גייט מען צו צו די אמרגן, די מנהל פון די חתונה, מען זאגט אים, רביד.

אזוי איז געווען די הרגשה אז ס'איז דא גייטעס, אז מחותן גייט קומען און זאגט חברה גייט ציילן איך דארף נישט טובות איך וויל אייך עצה געבן, אבער אונז האבן געטון אונזער חובה און געזאגט ס'איז גוט יעדע טאג פאר די מחותן, ס'פאסט נישט אז ס'האט זיך אנגענומען די חופה, די חופה האט מען געמאכט אז די חופה זאל זיין מ'האט געמאכט אזוי שווער מיט א שטיקל מחיצה, ס'איז געווען ברוך השם בדרך הישר והטוב. און פון דא האט מען נישט געוואוסט ווי ס'גייט ווייטער. די מנהל קומט צו צו דעם ליין פון די חתונה, ער זאגט אונז, רבותי איך האב נישט קיין מושג, די מחותן איז אזוי נתרגש געווארן, אזא ערליכקייט פון פון פון אינגעלייט פון ארץ ישראל, ער וואוינט אין טאראנטא די מחותן, האט נאך קיינמאל נישט געווען אזא זאך, און ער גייט יעצט מאכן אינמיטן די חתונה, א ריזיגע פלאץ, מענטשן מיט געלט און אלעס, און פלוצלינג שניידט פלייש, און אלעס, עס פאלט אלעס צוזאם, די טרינק קענטער, פלייש, די עסן. מען גייט בויען אלעס פון אייז. חוץ איז נישט געווען, האט מען געוואוינט אויף אזעלכע ריזיגע בוימס, דעם בוימער אזוי וואס מען קען רוקן האט געמויערט א גאנצן מין א לאנגע מחיצה צווישן די פרויען, און ריזיגע האט מען דיע געווען אז די פרויען זענען די רעכטע זייט און די מענער איז די לינקע זייט, און די פלייש ווי מען טיילט האט מען מיט צוויי געדייווען פאר די פרויען און פאר די מענער, די טרינקען די קאקטעילס אלעס איז געוואוין געווארן בהפרדה, און מען האט געזען אז אסאך מאל זעט אויס אז א מענטש א מאדערנע מענטש יא וואס פארשטייט ער וואס. דווקא די נחיתן, די נחיתן איז אזוי נתרגש געווארן אז האט איבערגעקומט די גאנצע חתונה אינמיטן חתונה כדי זאל מלכות חידושי גן עדן זאל קענען זינגען אזוי ווי ס'דארף צו זיין. אסאך מאל קען א מענטש מיינען אז ער קומט מאכן ברירות מיט גוים, מיט פרעמדעס, אז ער וויל מוסר חן זיין, און עס רעמזען זיי אז ער וועט קומען אזוי אפנדיג און מ'רעדט מיט אלעמען און.